My good people, we thank Baba God oh, for another day Baba God does give us. Another day more does he see you. Today my yarn is gonna be about parents to dey pay their children visit for school, mostly the ones from the higher institution. s- unannounced, all those kind of surprise visits. E dey very important for parents once once when you dey pay your children surprise visits because eh, you go get to dey discover so many things, so kind things when dey happen these our days. for higher our higher institution because really nobody really get your time once you don enter higher institution for school na lecturers wan come dey look wetin you dey do and lecturers wan come dey look whether you at ten d class lecturers no get your time they will mark at ten dance normal but to come dey give you that necessary guidance a lecturer no go get that time to dey do am everybody get the one make they do them but as a parent I just believe say make we still dey play some kind roles dey visit your children and all because these days Some kind doings dey shock me. You go find out say pikin I carry go school. That institution, the pikin don be family woman, family man for school. And the pikin dey take care of full household. You go dey shock for your own pikin doings. Your own pikin go dey, e go just dey one side. e no e don forget say na school dey send am go na him go dey cook for full full family na him dey go dey do some kind doings wey e be say even the pikin no dey do am for house some of our children this days dey live double life pikin go dey school house e fit be muslim e go come school e go turn christian pikin go dey house normal e dey cover body e go come school e no go dey cover body the day wey him parents go tell am say ah go call am for phone say we dey come visit you today oh, that day you go cover body, you go come as you sight the pikin, you say yes, that's my child, e dey do well, but really e no dey do well, na double life e dey live, once e don dey come house na all those her clothes, na that clothes you go carry come her house dey cover up, once e reach school, e don change religion oh, something is wrong, things dey happen now, Some of our children of these days, you go find out say they no dey stay school. You go when hostel when you put them, maybe you put them inside sc- hostel for inside school, they no dey stay. Some of them go just dey one guy house just to dey follow up. They no go dey go school. They no go dey go classes. They go just dey morning, afternoon, evening, they dey cook for people, cook for guys for house. Na im be their work.

make you still see with your eyes wetin dey happen make you still see with your whether na pikin make you carry make you comot for house come school whether na that time pikin oo or na another person pikin you go come dey see make dey your pikin body so that you go know wetin really dey happen because this times make we just dey whether I go say na trying times some people go just say na end times I really no know because some kind things wey our young people dey do this days e dey shake the full town e dey fear person because pikin wey you go send go school say ah ma madam, broda at ten d class come out with good grade wey you fit still dey come out with learn things make you still know wetin e mean to go the four walls of institution. Dem no dey know that one oo once dem go school na another thing entirely dem dey carry their brain so you come you come when your pikin go come house e fit dey live another life oo you go say yes that's my child but which life e dey live for school that one na the things wey e be say as a parent we need to see dey find out once in a while then we need to see try as e be say we dey pay the surprise visit we dey pay the unannounced visit it still dey help to keep the pikin dey focus You understand? They focus on waiting they can come school. Because most times they help most of them they on their toes because they'll say, ah, mom, see if you show anytime or pop see if you show anytime or so we go come help them to they focus on why making carry them come to school. No be to you do paper paper paper all that time. What you carry you come to school, you don't feel achieve one, you don't feel get good grades, you they get me. Nobody no nobody no nobody see me, you know flex so. Nobody say make you no philandra but when you dey do your philandraring, you go still know say na book carry you come. Use your sense make God give you, you still use am. You still know wetin carry you come school. Focus and achieve am. At the same time, another thing when I see real another thing when I see know say go still help na communication. You understand? Some parents go just leave carry pikin go school finish

Wetin dey happen? All those na question wey we go ask ourself sey when the pikin for see the funds, you go know sey filanjayin don dey happen. So I just believe sey as parents, make we dey try dey pay surprise visit to our children for school. Make we still dey help. Communication still good. Assumption too, make we still kick am comot. No be all those olden days wey you go dey assume things, see things, know things. my people una do o make una no forget like subscribe and share this video make parents still know what's up and wetin dey happen for town